dengan cara tradisional sana kae nah langsung aja nang pertama siapkan dua siung bawang merah dua lembar daun salam dan kuatkan hati pian kalau menonton jadi cara tradisional nang pertama maunjun atau memancing nah Tapi malah pahi membahas ini amangnya ada bisa maunjun. Tuh man dua jam udah maunjun ya ma ada di juta oleh oleh saya ku ikong. Hah, peraya kita kada usah membahas ini gin. Malah pahi amangnya kada bisa maunjun. Langsung aja ke cara kedua yaitu malunta. Nah, malunta ini caranya ditarik ke belakang, dibulet-buletakan dahulu kayak wedai untuk. Hah.

Pasang di atas karing, lalu tinggalkan guring. Masang tampirai ini termasuk agak sulit sedikit soalnya di banyu nang harus banyu dalam. Nah, jadi orangnya nih harus benyalam memasang sekurang-kurangnya dalamnya ini 2 kilometer ke bawah benyalam. Nah, itu pang. Tuh lihat aja beliau pas timbung, dalam pung hingus. Nah, untuk cara nang keempat Ini sanakai ngarannya mahancau. Mahancau ini hanya dilakukan oleh orang-orang nang ahli haja. Amunnya kada ahli mahancau jangan nang mahancau. Soalnya hancau ini beret diangkat. Amun pian kada biasa mahancau, handak mahancau, kalau kok keluar cirit benar hai. Nah, kembali lagi kita melihat paman nang sedang mahancau. Nah paman, tuh gananya iwak di higa tuh nah, nah nah tuh tuh di higa tuh lakasi hanjawi nah nah nah. Oh lain tuh paman ai, tapi apa salihnya? Lawas ni bampian mamang mahadang, kaya apa tau lih jok ah? Adang lu jar bapannya, nah lihatin nah benya apa aku tau lih ni nah nah, coba lihatin aku mangkat nah nah nah nah nah. Yah, waluhi paman wara aku. Amun pacang kada tahu lih paman ai baik bulik. Baik mahancau nang di rumah pamanahnya tah karna itu. Nah, nang keberikutnya ini maulah pakumpaian kalau orang kita banjir ini. Jadi iwak kainanya takumpulan di dalam nang rumput. Cara maulah pakumpaian ini kadang kali kada sana kai kumpai ditumpuk-tumpuk Nah, amang kada bisa jua, umpainya bau bulek, buat dalam panke masake. Maulah pakumpaian nih harus ekstra sabar sana kai soalnya nyamuk banyak mangguruhan. Lawan juga dingin. Amun kada tahan kalau kau mangalatak benar ya degu kan. Nah, untuk nangka selanjutnya ini ngarannya malukah sana kai. Nah, Bentuk luka ni sanapai panjang, ganal, lonjop kojong. Bentuknya pun beda-beda sanakai ada nang rata, ada nang betangkal. Cara memasangnya pun sangat gampang ini sanakai. Ada ngalih kada ini sanakai. Caranya, pian balukup, Aina aku manuku pakan kepala pian. Maluk kai ini sana kaya termasuk orang nang ahli haja nang kau ma masang ini sana kaya amunnya kada ahli kada kau masang ini jue. Soalnya mun kaya pian misalnya kada ahli masang luka, andak pian tangah jalan. Ah, maulah depan. Nah, untuk nang keselanjutnya ini ngarannya sanatai mahumbing biasa kita banjir. Nah, untuk mahumbing ini caranya gampang banget ini. Nah, caranya humbingnya diandak ke atas jukung, Pian betajun. Kaina limbah pian betajun tu iwaknya maukan naikan ka atas jukung. Tahu lih kanapa? Karena salawar pian kada betapas dua tahun. Nah, untuk nang selanjutnya ini ngarannya sanakai masang lalangit. Nah, kalau dia udah kami banjir, amun caranya gampang aja jua. Nah pian naik pesawat Ah bentang rajut kayak tapan di atas awan Nah ngarannya gin masang lalangit sanak raya jadi di atas langit Tapi amun pian percaya betul kungang itu tambahan haja Masang lalangit ni sanak raya macam-macam aja warnanya kena aruan, papuyo, Sepat siam, cuma di sini iwak kadada nang halusnya, ganal-ganal. Kayak iwak haruan tuh, ganal-ganal, ah, kayak becang nyiur di sini. Nah. Amun nang kayak sepat siam tuh jua, ah, kayak tikar ganalnya di sini, kadada nang halusnya, han. Papagun jua menyambat. Tasarah, wai, aku jua ampun kisah.